Yn ystod y ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, tyfodd Cwm Tawe i fod yn ganolbwynt i ddiwydiant copr y byd. Roedd yr entrepreneur o Gernyw, John Henry Vivian, wedi cynllunio ei weithfeydd yn fanwl fel ei bod mor effeithiol â phosib, a dewisodd leoliad delfrydol rhwng Camlas Abertawe a'r Afon Tawe. Roedd y gweithfeydd mwyndoddi cynnar yn fach ac yn flêr, ond dath tro ar fyd ym 1810 pan adeiladwyd gweithfeydd yr Hafod. Roedd llwythi o'r mwyn yn cael eu mewnforio o Ynys Môn, Cernyw ac Iwerddon, ac yn hwyrach o Chile, Cuba ac Awstralia. Cariwyd glo i lawr y cwm ar y gamlas, a daeth y mwyn copr i mewn o'r porthladd ar hyd yr afon. Tyfodd gweithfeydd Vivian i fod yn un o safleoedd diwydiannol pwysica Prydain. Adeiladwyd y sied mwyndoddi, neu'r tŷ hir fel y galwyd hi gan rai, ym 1808, a hynny yn ystod datblygiad cyntaf gweithfeydd yr Hafod. Roedd rhesi o ffwrneisi adlewyrchol yn y sied ar gyfer mwyndoddi'r copr. Roedd yn rhaid i'r gweithwyr gadw'r ffwrneisi i fynd ddydd a nos, a golygai hynny weithio mewn gwres tanbaid am oriau maith. Gosodwyd y ffwrneisi mewn dwy res hir, gyda'r mwyn copr a'r calchfaen yn cael eu gollwng o'r top. Rhwng y ffwrneisi, bydde pyllau dŵr oer. Arllwyswyd y copr tawdd i mewn i'r pyllau i'w oeri'n sydyn, gan greu gronynnau copr llyfn. Roedd y ffwrneisi yn hir ac isel, gyda siambrau gwahanol i gadw'r tanwydd a'r mwyn copr ar wahân. Byddai'r mwyn yn cael ei deunu ar wely llydan y ffwrnais, ac fe fyddai gwres uchel yn cael ei wthio drosto o'r tân ar un pen a drafft o'r simnëau uchel ar y pen arall. Roedd y broses yn cadw'r mwyndawdd yn bur ac yn ddi-lygredd. Roedd y dull Cymreig o fwyndoddi copr yn arloesol ac roedd angen nifer o ffwrneisi gwahanol ar ei gyfer. Craswyd a phurwyd y mwyn copr cynifer ag ugain o weithiau er mwyn creu copr o'r ansawdd uchaf. Roedd y gwaith mor llwyddiannus fel bod 90 y cant o waith mwyndoddi copr Prydain gyfan yn digwydd o fewn ugain milltir i Abertawe. Yn wreiddiol, gyrrwyd melinau gwaith copr yr Hafod gan ddŵr yr Afon Tawe, ond erbyn 1821 roedd cymaint mwy o waith cynhyrchu fel bod yn rhaid gyrru'r melinau gyda pheiriannau ager. Ym 1910, cyrhaeddodd peiriant effeithiol iawn, sef y Musgrave Uniflow Triple Compound Steam Engine. Dyma'r flwyddyn y cychwynnwyd gwneud y peiriannau hyn yn Bolton, felly mae un yr Hafod yn enghraifft cynnar iawn. Roedd y peiriant hwn yn fwy effeithiol am ei fod yn defnyddio ager nid unwaith yn unig ond deirgwaith. Mae'r peiriant anhygoel o bwerus hwn ac iddo nerth chwe chan ceffyl wedi goroesi ac felly'n grair hynod bwysig sy'n dal i fod ym mhwerdy'r Hafod heddiw.

Byddai'r copr o'r ffwrneisi yn cael ei gastio mewn blociau neu ingots. Byddai peth o'r copr yn cael ei werthu yn y ffurf hwn, ond roedd hefyd marchnad iddo fel dalennau fflat, felly byddai'n cael ei wasgu'n dene yn y meline. Ailgynheswyd yr ingots a byddai gweithwyr crefftus iawn yn defnyddio gefeiliau i fwydo'r ingots yn ôl ac ymlaen rhwng roliau haearn a yrrwyd gan y peiriant ager pwerus. Roedd yna alw hefyd am gynhyrchion copr cain, gan gynnwys powlenni a phlatiau, yn ogystal ag eitemau mwy defnyddiol megis boeleri. Byddai llawer o'r delennau copr tenau yma yn cael eu defnyddio fel cladin ar gyrff llongau, a dyna sut y bathwyd y term Saesneg 'copper-bottomed'. Byddai'r ffwrneisi'n cynhyrchu llwyth o wastraff, ac roedd yn rhaid symud hwnnw o'r safle neu fe fyddai wedi claddu'r adeiladau i gyd. Yn ystod y cyfnod hwn, adeiladwyd tair tomen wastraff anferthol yn yr Hafod. Codwyd y gyntaf ger yr afon, ac ym 1826 roedd mor uchel fel bod angen peiriant halio bychan i gludo'r gwastraff i'r copa. Erbyn 1865 roedd y safle hon yn llawn, felly codwyd trafont i gyfeiriad y gorllewin, gan greu tomen dros 200 troedfedd o uchder. Roedd angen peiriant ager ar ben y drydedd tomen er mwyn tynnu'r wagenni llawn sbwriel poeth i'r brig. Cliriwyd y tomenni yn ystod gwaith tirlunio ganol yr ugeinfed ganrif. Wrth i'r gweithfeydd gynhyrchu mwy a mwy, tyfodd pryderon am y nwyon gwenwynig a ryddhawyd i'r awyr. Un o brif elfennau'r nwyon oedd swlffwr. Daeth ateb i'r broblem ym 1865, pan fabwysiadwyd y broses Gerstenhofer, oedd yn troi'r nwyon swlffwr yn asid swlffwrig. Adeiladwyd ffliw yng nghanol y gwaith i dynnu'r nwyon i gopa'r domen, ac yna i mewn i siamberi plwm ugain troedfedd o uchder. Yn y siamberi, echdynnwyd y swlffwr er mwyn creu asid swlffwrig, a werthwyd i'r diwydiant tinplat gan greu incwm blynyddol o 200,000 o bunnoedd. Roedd pob gwaith mawr yn darparu tai ar gyfer rheolwyr a gweithwyr allweddol, Ond cododd teulu'r Vivians llawer mwy o gyfleusterau i'w gweithlu nhw. Tyfodd cymuned a alwyd adeg hynny yn Tre Vivian, ac a elwir heddiw yn Hafod. Codwyd tai gweithwyr gan ddefnyddio peth o slag y copr, pob un â gardd ar gyfer tyfu llysiau a chadw mochyn. Erbyn 1886, roedd Vivian a'i feibion yn cyflogi oddeutu mil o weithwyr yn yr Hafod, ac roedd Tre Vivian wedi tyfu'n aruthrol. Roedd yno gapeli, eglwys ac ysgol, lle câi plant a gweithwyr addysg am dâl bychan a dynnwyd o'u cyfloge. Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, Hafod oedd gwaith copr mwya'r byd. Yn yr ugeinfed ganrif, unodd y cwmni ag eraill ac fe'i prynwyd gan gwmnïau rhyngwladol. Golygai hyn bod yr Hafod yn dal i gynhyrchu copr tan i'r gwaith gau ym 1980. Ers hynny mae nifer o'r adeiladau wedi diflannu, ond mae olion y diwydiant copr i'w gweld o hyd ar lannau'r Tawe ac i'w clywed mewn enwau llefydd sy'n cofnodi cyfraniad arloeswyr megis Vivian, Morris a Grenfell.